hi le ka jiwani sonima ka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi na mester maponyani i part two namuntlha va yisa mahlweni xitori xa vona loko ri ka mi nga xitwangi xa part one fambani mi yangisela part one mester maponyani a ma ha fikile ku movha wa n'wina se wu rhangela i tiheshe se ku yiwa kaya se hi hina lavaya kongoma hi fika hi nghena a section F a kaya laha buti wa mina a va tshama kona se ivi hi reverse hexe ivi va ku xi nga chika na ku vutisa sesi ha sesi a ni se a va swi twisisini Yeah. and a va a va- a swi voni ku ni kwate ku ni kwate njhani Mm. ivi loko hayi a swi bohi ku va ku xi nga chika leya Eh, hi xiya kona ku ri hi xeli ya kahle yo pfula hala na hala ya ivi va byi pfula byi pfula byi mm. ivi ku ya ku pfuriwa eh, bokisi ku vanhu va kota ku ku va vona ku va vona ya Eh, mr makamu a la ku mi hembela ximbila xin'wana xi ku mara va yi i nga endli mbango mara ndhawu leyi ni swi twa ku onge ni nga endla mbango laha o se mi lava ku endla filimi nga va endla filimi I di- hi lero a xi vekeni kahle hi ku dimoni ri ku dimoni ri ku why u nga susi hasahasa mara no kahle kahle onge ni nga endla ku xidumbu lexi chika ivi ni ku e-e xi- A xa ha xidumbu lexi fambi. a xa ha fambi ya i dimoni Yeah. You mara is fito guy. No, no, no, man. Monte Coma. Eh, Monte Coma and then Kesa se still up because I'm so far bona ile utrese na bona kahle and be bona man and be le kulweni. Yeah. And that's why na lava ya ba hleketa ku sesi va yima na mina i i i leswo i ku va vona i fort level ya ku yindleni Yi na matimba, yi na hi sayiti ra matimba mina. hi sayiti ra mina Yeah. that's why a va hleketa ngopfu ku ri maponyani va xisesi o onge ti va hi ba nhloko a- a a ka maponyamani ku no for the sake ya sexo swina

ivi after ku vona ivi xidumbu xi famba mm. then ivi ni hlamusela van'wani va mfundhisi lava ni va hloniphaka ngopfu mm. okay xidumbu xi fambe ni n'wina misala gisala giyani all right ee then ivi va hlamusela ku ri ku ndleka yini ku humelela yini mm. ivi va ku ka hina eh hina hi suggesta ku ri mi nga yi nkosini mm. hi mhaka ya ku the way ma wa vo lavaya ku ri va ve le ka thixini munhu Mm. ende nkosi mi rhundleriwa halaya aka muti wa wa papa vo straight loko moya a hi swi tivi ku ri ku endleka yini Mm. takuma maybe mavona maybe ku rhange wena i kwata ngopfu ivi vona va ku phela phela wena se i- i kandziye a a a ka xitandi xa se se u landhi nyoka nkeleni e Yeah. va vona e right mi swi mi swi vule kahle kwalaho yeah ivi himpela ni swi twisisa

so ankosini a swi bohi ku yiya hi ku na bokisi i vile se ri se eh, eh na bokisi ri tini kona is fine mm. hi mpela ankosini a hi yangi ivi loko hi nga yangi ankosini loyi ku saradi yaliya va lahliwini ya mina ni swi twa ku moya wa mina ni twa na ku vona la buti va nga tlela kona ni swi behe vutlhari

eh a mi swi tivi va nga va lahleli hi kwina va ni komba yeah ivi hi mpela ni fika ni ya ni fika ni ni swi vona Yeah. se ni swi twa ku ni ni tshu- ni se ni- Machuchekanyana. i- i- i na chucheka Mm. eh ivi ni driver ni tlhela giyani so ni tlule phati yin'wanyana la ya serious Mm. hi friday liya loko mina ni karhi ni ni nyangatsa ni karhi ni vulavula na sesi lava ya ni nga ta ka ni nga va vuli vito ni nga va fonela ni va byeletela hi friday va fonela mhani leyi mm. mina va ni foyineli va fonela mhani va chingela mhani va va chinga va chingela hikuva n'wini mi va byelete hikuva mi ni va byeleterini ene mm. mhani ku va fela hina a swi tiki because a fanele va kongome mina mm. tona njoki ya kona yin'wanyana ni swi tekela nhlokweni leswi va ri e nandisani two a ka hina hi sale hi ri two a hi ri four ku love sesi ku lova boti ivi loko ku lova boti yi phela heyi a swi famba hi layeni mm. se a fanele ku ta mina heyi mese sona jiwe ngopfu lembe lero heyi ndzi ku heyi ene tata kambirhi phela um a swi famba hi lembe a swi tlulangi lembe boti va love lembe leri ivi lembe leri taka ku lomba ku lova boti se ku talera ku talera n'wana ya ya jiwe ku dlaya mara xikwembu xi ni hlayisa xi va na mina ene mina a va nga ta ni kota hi vito ra yesu ende a va ni kotangi ene sweswi va nge ni koti so se i vuya va chingela mhani va byela mhani va ku um eh, eh, rich hi lava rich rich kwini kwalani loyi a ndisa mina rich mm. ri rich hi kombela weta nkosini hi kombela weta nkosini um eh, va byetela mhani va ku um maponyani waloye a n'wana wa n'wina uya vana va lava vabya va byela mhana n'wini ku n'wana wa vona i i yini leswaku mina a ni n'wana wa ka vona Oh, a mi wa le. a ni wa le ka makovani Yeah. mana mina a va tirha emapurasini khale be- before va tirha um a tindlwini leyi Yeah. va ku mina ni n'wana ni n'wana hambi va te ni n'wana mbhuni va ku i va te ni n'wana mulungu Oh, mi- emapurasini maybe ni fela nhompfu leyi Mi mi boss man. e e Yeah. Eh, va- leswo like va vona yona xinhomu. nhopfu ya bayizisa mara muhlovo muhlovo mara wa swi vona ku Eh. vona va vona nhova Yeah. va se va vona na xivongo xa vona va xivongo xa vona xi- ni xi rivele Yeah. va ta yini yini yini va ku ni ni n'wana mani mani mani mani kule mapurasini mi ni kumeke emapurasini le mhani a va a va tirha kona leyi ivo ya byela mhani ka mhani a mi swi voni vanhu lava vo ta mi vavisa na mm. vo ta va ta vula namuntlha ku mina ani wa ka baloyi mina n'wana milungu emapurasini ani wa ka makovani ani wa ka baloyi swo ta swi ta tumbuluka namuntlha na why swi tumbuluka namuntlha se loko va vona ku ni va byeleterile so na vona va lava ku meka sure ku ri va vavisana n'wini ene mi nga vileli mina ni ta mi tirhela vona mi nga zembilela mhana mina Yeah. so i i phati leyi a ni yi siyini ya ya ya friday ya- ya yeleyo. friday Yeah. yeah. then a ma a ma ha fiki laha ka ku eh, loko mi ya mangcwaveni va fike va mi komba e e e sirha leri ya ku sirha hi hi hi hi laha la va nga va nga lahla La kona nga lahla kusuka kona. laha ke Eh, ha kusuka layani hi vuye eh, in short Mm. na family liya ya vana va bamkhulu mm. mo ni ku a ku na ntwanano mo ni swi vula hi ndlela leyi na sweswi um na mina ni tibyerini ku mhani a maafter all um leswi va van'o english van'o blood is um va ri yini sticker than water me ka mina a sorry sticker than water a sorry ma swi tirhisi sweswo um mm. n'wina swi mi tirhelaka is fine and ni yimana n'wina swa mi tirhela mara mina a ka mina ha swona um mina in my life a ku tshama ku ndleka na na nchumu um kumbexani ni pfuna hi xaka kumbexani xaka ri ku yini vutomi bya mina ndzeni nga ni fikela ni nga fika kona ku nga ri na xaka that's why mi ta ni khomela a ni swi tirhisi so that's why um a na khe na ku ni hanya na vona matano va kona a ka mina eswo eswo kahle kahle a ni swi vona swi kona hambi ko ndleka nkosi futhi i don't think no ni nga ya leswi nga swi swona ah. lava a hi vulavula nyana hi vo sozusi na valava ni nga ti a hi fi yi bula ah. sometimes ah. ivi ku va na buti van'we lava ni va vulavula va tshamaka xitani xa xa xa xa xa papa lavaya mm. van'wana bamkhulu lava at least hi fa hi bula lavaya lava munhu wo wa fona and uh, hi hlamulana kahle na vona vaya a va na problem a va na problem mara na vona a va lave ku nghenisiwa ku va a problemini va yima na vona because le muxara buti lava va te na vona hoy lero a ku nga ha laveki munhu a va ka sayiti ra n'wini e mani kumanyana Yeah. e so vo lo fowina siku rin'wana va xoweta se ni ku a a lava a ni nge va miyeleli Mm. e maswolonyana a ni nge ze ni va miyelela mo ni ni ni bula na vona ende lexi ni vavisaku ka boti lavawani Mm. that's why kuma ku ni va hlamana va hlamula i munhu wo ka a nga voni Mm. a va voni so a a ni voni problem a ka vona mina Yeah. e va ni fo ai va ni foyinela na mina ni fanele va foyina mikama yin'wana Mm. va ni twisanyana Mm. so a na mhaka na vona mi lava ya after all a mina a ni vurini ku hambi no fa mina a swi bohi na vata futhi kahle kahle ku komba ku himpela a swi bo- eh, vuxaka byi fina nene mesisulu Mm. Yeah. kahle kahle na swi vona ku na vuxaka byi fina ni lovele hi kokwana khale ngopfu a va nga tangi a nkosi a nkosi wa kokwana se ma swi vona ku himpela um eh, kwalani a ku na vuxaka munhu loyi a tini hi va lava ni va vulaka buti lawa mm. loko nkosi humelerini fo te ni tivisa ni va tivisa ni nga va tivisa ni tiyiso kahle mm. i think volo switwa va foyi na buti lawa ma swi vona ku lavawani va lava peace e lavawani na fote nako noko na vona vo tshuka u siva tekini maybe ni nga manyukuta niya maybe ni nga ngheni mutini e a mutini ni nga ngheni ni fika ni tiyimela handle i vuya ku yi ni ya ni ya nghena masi- a- a- a masirheni handle ka munhu a masirheni handle ka munhu ni nge tlherisi hi munhu mo hi ya nyamaketa ha vuya sweswi Fine. I'll do it myself.

nkhonkhara a ni n'wi hlanganisa na tafula ni n'wi hlanganisa na tafula ri pandzeka gondolo ni n'wi oxa madalasayi no twa ku tsepu se no ya ni foni ku he baba xibamu xi vekeliwa laha u duvula swa ku duvula ivi ni khoma taxi ya yena hi le tlhelo ni korha ni yi khoma hi le tlhelo ni tlakula sayiti hala yi tlakuka mavhilwa mambirhi mahlweni ne le ndhawu se ni yi phusha hi laha ni yi phusha ni yi phusha yi wela ndzeni ka gojana godlo left right left right i va ku i yini bala ya vuseven e va famba so a hi ndlela henhla ka movha a ya wa hi laha

hi vuyisa swa swa mavhengeleni hi le ka jiwani solima ka mu channel um i channel leyi nga number one misava hinkwayo master maponyana ve le ku songa songeni ka xitori xa xa xa vona master maponyana hi ku ankosini ku va ku tele swinene ene mi swi voni njhani ku ka va ta nkosini wa kokwana um luwa ni wa wa nkosi wa kokwana ni marume aka nkosi wa kokwana mulala la ameka xoko wa nxoweta ku ta kombeta ku i tini Mm. number one number two eh a n'wa talanga leri a ro ni nga ta ku a va ta a ku manyaniwe ngopfu ku a n'wa ta vonaka because a ku thiwa matende Mm. and eh, loko ni yimini mina a ni kota ku vona vanhu lava nga ha na vanhu lava nga ha na vanhu lava a va yimini Mm. so Eh, buti ni va vonile komba ku va tiyini lava ni va vulaka Yeah. e lava va sezoswini lava ni va vulaka va ringetile ku fona na vona um va ku hi twe nkosi maponyana hi tani nakona va fikanga mara uh, reason yo va- ya ku va nga ha tani a ni- a ni sure mara at least vona va tsakise hi ku call yi ve kona so lava van'wana phela ku na vana vo hlaya bamkhulu vana vana lera ku vana vambirhi ni va hlayaku boti na sisi lava um ka ha ri na hlayo lera ku na xikwadi laha hansi leya Mm. e so swi komba ku lexiya xikwadi kahle kahle a ni tirhisana xona okay e ende lowun'wanyana waloyi futhi a ni vulavula na yena hi ni ya ni ya n'wi byela timhaka a na mhaka na yena loyiwa because no ku lava sesi wa mina a nga ta va na le nkosini so that's why na hlayelela mina leswo swi endle ku ni sungula ku hlayelela ku ye eish, hi, yena loyi ni nkosi wa wa sesangatani mugama lu va mani gama lowa va nga lova Yeah. se a swo kombisa kahle kahle a swi se swa xaka mani hi lowo hlangana ka ka- ka ku hi ku va papa vena papa yena va va va bebula hi munhu wun'we mara a ku na nchumu laha Em- em, Master makonyana a hi nge siku rin'wanyana vo ta va fika va ku exi hi ku twini loko u kha u vu- u vulavula ne a hi nga swi tekeli enhlokweni ku hi le ku endleni ka xihoxo a hi endleni vuxaka mi ngo yini Eh, Mr. Soli, makamu, ma vurisa kwalano. Yale mhoni hlamula hi ndlela leyi. A no va a no va i stubborn u fika kwalano. Mi swi vula kahle ngopfu. Eh, ma tiva loko munhu o ku dyohela hambi u swi vona ku i ku duvulele munhu mara loko o tshama a karhi a tisola se na timeje ta sola a ta kaya a rhumela vanhu eh, or something hambi wo i nga i nga i nga a ro sungula maybe ka na ra mbirhi mara ku na vanhu lava swi tiva kahle na n'wina ku ri ku na vanhu lava loko munhu o va mudyuherile un'wanyana ku na vanhu lava n'wina va hloniphaka hambi o va rhumele vanhu vo karhi loko mara o ya a tisa n'wana loyi n'wina n'wina ku i kuma kumbe a n'wi hlonipha swi nge endleke mi ya n'wi yingiseli mi nge mu futsekisi kumbe xana ku a ta ku yingisela because munhu loyi a va n'wi hlonipha manhu kumanyana swa boha mi n'wi yingisa ende swi nga endla kuma ku ri mi tikuma mi n'wi rivalerile hi marito man'wana la vula hungu lowu maybe that's why ni fane va na anger because anger leyi ya ha ri kona that's why namuntlha ni tikuma ni ri ku ni ri kona ka channel And ku ri ku i ntiyini swilo swa la khale. and ri ku i swilo swa khale i ku anger leyi ya ha ri kona kumbexana mi ta kahle kumbexana loko vo ndla sweswo kumbexana maybe ku nga va ku hola ka mina ku tiva mani se mi swi vula kahle ngopfu kumbexana ku nga va ku hola ka mina loko vo tikuma vandla sweswi va foyina va ku maponyani ku na mhaka so so hi kombela ku swi swi tshamiseka a a ni va swi ta vona fanela ni ku ni ku ni nge va ri ni nge va ni nge va rivaleli ni nga va rivaleli master maponyana loko ku ri ku mi yama titwa ku ri hayi loko vo ta a ni vhele loko munhu a kha a ta ma swi vona ku hamara se hi mpela se hi mina swi ngo endla ngaku hi mina ni nga wrong hi ku yewu loko tisoleni mo ni n'wi rivalela um n'wina mi tsandzeka hi yini ku ya mi fika mi ku hayi mani a hi a hi a hi twananini hi ku hi hi- hi- hi ngati yin'we ha sweswo ni nge swi endli ha sweswo swo ku endla mina ni? Yeah. ha yaleyo a do yaleyo mi nge yi voni na siku na rin'we why master mapanyana eyi i- i- i- yaleyo mi yi twaku ni ngo ni twa swi ni bore ngopfu ende ni twa ku ri vona lava nga ni dyohela ngopfu vanhu lavawani ma ni twisa nyana Yeah. eh that's why loko ni swi hleketa ni ri na nyangatseka so ni ta twa ongi ni hundzuka xiphuva as if mi- maybe mina na va xavelela ende ni va xaveleli a swi ntsanani se hayi yaleyo ni nge pfuki ntini i fimi na ngome ta yingisela okay eh eh eh master maponyana a ni timhaka leti i ta khale nyana ne loko ma 2019 loko hi ta va hi swi vulavule hi ndlela yaliya hmm. a mi a mi pfimi hlangana kun'wana ene loko ku ri ku mahlangana ku humelela yini loko se mi hlangana eh a yi hlangana hmm. mata wa hina hlangana eh sweswi nyana ni vulavula ku phela eh a ni jiki na ri tiri damu okay a mi ya kaya Ni vulavula hi kumbe a mi ya tona. tikweni a ni ya tikweni Mm, so eh na kule ka njikini aka boti la mm, va fika ni fika ni xota ni bula na vona ivi eh, kusuka kwalano va ni byela hi hi mikosi yaleyi ku ni va ri ku na mikosi yinharhu mm, leyi nga landzelelana ya kwalayani ndyangwini mm.

va lava bamkhulu ntsena a ni la ku helo aka aka baloyi ni tiva ngopfu vana va bamkhulu Ku- ku na maxaka Ku ri- hala na- hala na a ni va tivi lavan'wana se vona hi vona va tivaka maxakaxaka lamaya lera ku loko ku humela minkosi vona va swi tiva Yeah. hi ku vona va va tiva se hina loko ku humela minkosi ya lavan'wana ku nga ri vona hi vi karhi hi nga swi tivi mo loko ku humela ya vona obvious ni ta swi tiva ku va ri n'wana n'wana bamkhulu mani a nga ha ri vona because hi lava ni tivaku vona ngopfu um master makonyana mi mi vuli mhaka yin'wanyana loko mi kha mi hlamusela lama ku um boti a ni nga ha va byelangi ku kokwani va lovile Mm. mara va vuyi va ta nkosini Mm. why a mi nga va byelangi hi ku n'wina vona a mi na problem eyi Kahlekahle ku ze ni nga ha va ni kahlekahle mhani kuma swi tiva loko humelele nkosi wa hlangana wa hlangahlangananan hmm. ene nkosi lowa kokwani hi mina a ni wu khomini hi hmm. mina a ni tirha swilo hinkwaswo layani ta up and down a ni nge swi chavi ku vula sweswo nkosi wa kokwana a khome hi mina ku sukela ku ya muxara ku nghena a police station va swi tiva ku organiza nkosi ku swi teka ku fika kwini hmm. mara mi xikombo xi kote ku ni pfuna ni kota ku wu tirhatirha wu endla wu va kahle um na tivhidio tete a mi nga ti vona a ni swi tiku ni le ka yona ive yi nghena kumbe a ri ka luwa eh, a hi rhangeni hi songa leyi ta nghena liya masantlhen e so that's why no rivala a mi hlanganahlanganani swa twala swinene um master maponyana i ku na munhu un'wanyana ni ku ni realize mhaka yin'wanyana endzhaku ka loko mina na n'wina hi ta va hi twananini ku ni la ku ta mi ta hi gogozela ne ni ku yi ni foneriwa hi hi buti un'wana u na xitori xo fana straight na xa n'wina mara xa yena i makhelwani a hi a hi family master maponyana ne mi ri yini ka munhu loyi a nga ku mi voneni ne mi kuma ku na yena u le ka xiyimo xa so mi n'wi advise yini lexi ni nga advisaka xona mina a ni ta ku mbilu i xi xin'wanyana xi fanele xi hlayisiwa um hambi i makhelwani hambi i xaka hambi yini wo fane i yima i tiya swi karhi swi tika um because loko i nga yimi i tiya i ta ti kuma i be stroke kumbexana maybe i ti kume i vabya mavabyi mo karhi me no khensa hi ku a ni a ni le ku vabyeni na swi ni nga hlangana na swona ende na ha ri na ha yimi na ha ri ku tsetselereni se loko i ri weak i nga ri na matimba ku fana na hina i ta i ta tlela hansi. okay vayingiseri va chanel ya jiwanson makamu chanel eh, eh, swa biya loko ni ku chanel ya jiwanson makamu chanel vayingiseri va chanel ya jiwanson makamu ha khensa ha ri na vona mester maponyani eh, na nkarhi lowu taka se hi lava ku ya ka liya yi nga duma leyiwani a hi nga yi tivi hi yin'wana yi nga underground se hi lava ku ya ka liya yi nga duma liya ya ku

lowu nga ku ringaniki makwerhu avuxeni loyi i Elias Chauke muyimbeleri wa vunanga bya gospel laha u langute chanele ya G1 Soli Makamu wa mafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene hlayisekani hinkwenu hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi yisa mahlweni nongonoko